Salve família! Kel es mano pun MC Píkaro Splika Anti nu kumesa vive família Skrebe na kanal, kumenta, konpartilha i dexa kel like família Bu skrebe na kanal, ativa sininhu di tudu notifikason pa bu ser notifikadu tudu bes ki nu posta vídiu na kanal família Fika ligadu família Bo ki ta sta na kualker pais di mundu família Família N ta dexa nha link di Amazon li si dja bu ta klika bu ta kadrasta bu ta ben ta faze konpra. Pa nha Amazon família Pô fortalese pa un mc Dja bu sabe kual é família Ka bu skese, ka bu skese N ta dexa nha link di Amazon li dibaxu li Pa bu faze bu konpra A partir di kel link li família Bu ta ser benefisiadu ku pa un mc Bu sabe kual é Si mau sabe pika nu splika Ka ta desepsiona nunka família Bu sa ntende? Nton família Pregu preu kaba di faze live gosi li Bu sabe pregu preu sta na studio ku Jesse Pro Ómi di hits. Bu sai ma jesi pro tudu beat tudu som ke grava é hit bu sa intendi sima bu sai mc prego prego sa la na studio ta grava novo musika ku jesi pro kel musika intituladu txeu ma marketing sima bu ten stadu ta odja na redi sosial ten stadu ta da txeu ti fala polemika entri mc prego prego vanessa y mc tranka fulha é kuza ki ten stadu ta da txeu ti fala ultimus dia na redi sosial di cabo verde bu sa intendi. Nton N sai mostra pu dentu di asuntu Nton nha misi pregu pregu Nton N kaba di grava kel musika Marketing pa bifi Pa misi pregu pregu Pa haa Pa misi tranka fulha Ku Vanessa Nton ki misi pregu pregu Sa ta lansa novu musika Bu sa intendi Pregu pregu fla tudu kes polemika li Peka peka txotxu ma ka ta da Nton E ba grava un dis pa MC Tranga Fulha ku Vanessa Nhos fika ta guarda família pamodi kel dis li sa sai pizadu Nhos fika ligadu Pregu preu ku kre pega txotxu ku kel novu múzika Marketing e ka so si nómi tanbe ki e sa fla ma sa sai renvolvidu Nton e sa peka txotxu Tranga Fulha dja peka txotxu ku múzika Ruspetu Ku tudu kel polémika li MC Pregu preu tanbe sa ta peka txotxu kel múzika Marketing Nda poi kel vídiu ta pasa bu ta odja. Brigadel.
Pol ku biti bo, pol ku biti Só parti di pirikitu Nhos obi só parti di pirikitu Pul ku bai, pul ku biti, pul ku biti
Tayane no tuxi pa la ba.

N pui só parti pri só parti truka. Juro pa amor. Eu falei assim, juro, juro pa amor. Tchuu. Ai.

Ten ki ta fatura cash money. Ta fika fixe ai nos. Dipos nho sta sabi novidade. Hã? Yeah, that's fine, that's fine, that's fine, that's fine. Só 400 italiano, né? Só 300 italiano lá. É, malta, nós fica ligado que para semana Dja es pró tene música novo pa nhos ok un ki zomba sabe nta spera ma nhos ta ben gosta i nhos ta da kel apoio ok i nhos ki sta li ken ki ka ta sigi na nha instagram nhos prokura Gilson Furtado nhos sigi la ok. Bife ki mc prego prego dja manda pa mc tranka fulha mc tranka fulha segura pamodi marca sa ta ben nga sa ki stilu sena ki sa ta ben depi kel musica marketing pamodi mc prego prego da sa un xirrinhu Nton fika ligadu pa prósimus kapítlu ten más novela. Sima bu sta ligadu, Pika Lus Pika nunka ka disepsiona. Sima dja N fla-u, N ta dexa link más un bês li di Amazon pa bu faze bu kónpra pa bu ten más benefísiu. Ku Pika Lus Pika, nunka bu ka ta perde família. Sénpri N ta aviza nhos dja ki ten. Kel grandi promoson dentu di Amazon pa nhos fazi nhos konpra diariamenti pizadu. Nhos fika ligadu ki pa un amigu si nunka bu ka ta perde. Rei di polemika, rei di fofokeru, sima nhos ten stadu ta fla ma é fofokeru, nton é isu família. Kel es mada pa un amigu si, pika di spika, fitxadu na 10 a 10. Pregu pregu dja manda bife pa Vanessa, Ku tranga folha li nha mãe. Txau, nu ta konta ti na prósimu vídiu, fika ligadu família. Bo tanbe ki bai fandi kanal, si bu atxa un asuntu interesanti, manda bo kunge mi si nu ta trazi ok. Ta ligadu, un abrasu nos tudu, Deus ta konforta nos korason, vitória senpri, nu sta djuntu família, nu ta vensi nos muku ok. Senpri akredita na bu sonhu, nunka ka bu dizisti, nos é kapaz di tudu basta nu akredita.